ka nolɔɣu ka a zaŋ o pili bini ni kamani daba ayi ka a bi ti o bindirigu. N tɛ dali maa, laa kuan shɛli a ni chaŋ ti ŋahigi maa, a ni ʒi a ni sigu di gbiŋkuna yiŋ maa, a yɛn ŋahigi li mi m-pa puɣisi kuan maa din nyɛ kuan kuŋ maa, ka kuan maha ka o na ni yi kuula. Yaa wum mɛma viɛnyɛliŋga. Di nyɛ vidiyo maa ka bɛ bo soli ni a gba bɔri shee yulili n-nyɛ din nyɛ shɛm, ka pa yuli maŋmalinambawulannima chaɣimpa koolu, dimsuɣulo, alikoolimaŋ ka saha din tooi yɛla li. N na ku yɛliya ka kpɛm nyɛ ma, ka baŋ ni mi nyɛ ma. M bi ŋmari woli, m bi ŋmɛri bihigu, m mi ka koligu, m mi ka nɛli. Bɔhim bɛ nyɛli ka ti bɔhim na? Ti gamina di puuni yaha. Mani pun yɛliya kuwani maa ka kuwani mahili ka a yɛn siɣi wuli na, ka o na neei kuula ka a sibigi kuwani gbiŋ maa, a bi yɛn ŋahigi li puu maa ni bee ka o naan be luɣ shɛli, a yɛn sibigi li la ʒiili kuna yiŋa nti na ŋahigi kuwani maa m-puɣisi li. Noo maa, a ni pili o daba ayi, a bi yɛn ti o bindirigu daba ata dali maa. ka a bili kuwani maa n-zaŋ li luhi kom puuni n-tooi kom niŋ kaman gbambili puuni, ka zaŋ ka o nuhi ayi niŋ kom maa ni. Maria fimmi ka a zaŋ li zali nuu maa, ka nuu maa zaŋdi o zuɣu timdi kom maa puuni n-diri ka o nɔ maa. Kum maa ni wum o maa, o di yɛn chami ka o diri ka o nɔ maa, ka o diri ka o nɔ maa, ka o diri ka o nɔ maa, ka o diri ka o nɔ maa. O yi diri zaa, di viɛla, ka o bi diri zaa, di lan viɛli yaha. Lala o ni tim din di ka o nɔhi ka chɛ ko shɛli maa, lala kom maa ka a yɛn kpuɣi n-zaŋ li ti lala bi so Ambon ni o fahim yuun viɛnyɛliŋga maa. Din pa kpaŋkpalli ŋun sani, shikuru ka n chana, gbaabu ka m bɔri shikuru maa polo. Yila ka n yɛn yiina? Bɔ ka n yɛn niŋ na? Ŋuni m-mi o ni bɔri ni o mali niŋ binshɛɣu di zuɣu saha shɛli kam zaa sa, Asibashi mahili o yi ku yiɣisi naŋgbantuɣu ni bɛn di, o yɛn vooi la kom maa biɛla. Di nyɛ shikuru ka o chana, ka pili karimbu biɛla. Ka di nyɛ yila o yi ku vooi kom maa na, o yɛn tola yilli. Ka di nyɛla afa karim ka o yɛn karim, bɔ ka o yɛn niŋ? A yi ku vooi kom maa na, a yɛn zaŋmi kpɛri lala binshɛɣu a ni yɛn niŋ maa di yɛtɔɣa puuni n-yɛli kaman biɛfu ka yili yaa ni ka naan pa chaŋ ti niŋ a ni yɛn niŋ shɛli. Chɛ ka o niŋ lala. Kom maa bi nyuri pampam, di yɛn nyurila biɛlabiɛla. Kom maa bi nyuri pampam, di yɛn nyurila biɛla biɛla. So ni tooi bɔhi ni ka di niŋ ka Noa bi di kawuni maa zaasa, ni ka kuɣa shɛli din kpalim maa, wula ka a yɛn niŋdi mi? Aai, kuɣa shɛli din kpalim maa ŋuna, a ni tooi yaai li n-zaŋ li niŋ a ni bɔri ni a niŋ li shɛm kam. Kom ŋun kpa talahi. Amaa Noa maa bi tiŋ kom maa n-di kawuni maa m-ba pira, a ni bɔri shɛm maa na ku niŋ. Noa maa bi tiŋ kom maa puuni n-di kawuni maa, din niŋ tom pam ni a ni bɔri shɛm maa di niŋ. Yaanjɛ bilichinima, din yɛ shɛm m-bala maa. Kom maa a yi nyu li n-naai ka di nyɛla shikuru ka a chana, Nyin yɛn zaŋla a bukunim pa. A yi ku vooli a Sibashi Naŋgban Tɔɣa Ku Yiɣisi maa, nyin yɛn vooi vi la bukunim maa pa. A yi ku vooi na, ka a pili karimbu n-karim biɛla kaman minti zaɣ yiŋga laasabu, ka ka pa chɛ ka chaŋ ti paɣi a noli ni ka niŋ a ni yɛn niŋ shɛli. Naɣila Naawuni bi suŋ yaha. Suŋ n-tooi ʒiya ka bɔri ni ka daba alansimsi ni a nyu lala kom maa. Viɛ pam daa tooi niŋ li ka tuni ka ni tooi yuli paai daba apɔin bee daba awɔi. M ba Piraagua chɛ ti buɣisi ya nya Naawuni yuyu ka bɔra m pa shɛli a ni bi gbaari shikuru ni la, a ni gbaara. A ni bi gbaari tuma ni la, a pam pili gbaabu. Din deei niŋ ka Naawuni bɔra. Hɛɛn, di zuɣu lala pini ŋɔ ka n yaa ku zaŋ a ni ti zaŋ tin ya zuŋɔ Naawuni yiko ni ka yi gba zaŋ ti zali kpamli n-gba sa di zaŋ gbibi yi bihi ni labina yɛda saha shɛli kam ma wula mi la ŋun gari ma ni gari so ŋuna, Naawuni mi o.